Chibai vek u le, vawiinah hianin zirlai thar Journey of the Magi tih hi kan en dawn a, he poem hi TS Eliot-an kum sangkhat zakua sawmhnih pasarih-a a publish a ni a. Eliot-a hi American English poet, playwright, literary critic leh editor-ni pah a ni a. Kum sangkhat zakua sawmli pariat khan Order of Merit leh Nobel Prize for Literature chu a lo dawng a. A kut chhuak a thuziak lar deuh te chu Ash Wednesday tih te, The Sacred Wood tih te, The Waste Land tih te, Traditional and Individual Talent tih te leh a dang tam tak a ziak bawk a ni. A text kan han khawih tak tak hma a thu hma kan neih duh chu he poem hi keini chu Kristian kan ni vek anga keini tan chuan a awlsam em em a amah erawh chu Kristian ni lo sakuahna dang chelhtu te tan chuanin temin a har sa in hriat thiam a har deuh hlek mai thei a amah erawh chu keini chu Kristian kan nih vang hian kan van nei em em a kan tan chuanin hriat thiam a awlsam em em a ni tih hi kan sawi hmasa duh a a text tlar khatna atanga tlar ngan a. Kan zin hun hi hun a zawng a nuam lo ber mai. December thla boruak nuam lo tak hnuaiah kan zin a. Kan zin kawng chu a thui a, a vawt em em bawk a. Tlar rukna atanga tlar sawmna. Kan sanghawng sei hruai te ke chu a kham tawh em a. Vura te chuan an han bawk leh thin a. A chang chuan kan nun hlui kan han ngaih tawh a, kan inchhir thin em em a. Kan nun hlui lal in lian leh mawi tak tak te, waiin tam tak te leh nula hmeltha tak tak te awmna kha kan ngai thin a ni. Tlar sawm pakhatna atanga sawm pangana. Kan sanghawng sei min khalhsaktu tur te chu nawm sip bawl turin an tlan bo zova kan meichhem lah a alh rei thei lo. Riahna tur kan tla chham hle a. Khawlian deuhah leh khawte deuhah kan kal lahin a mi chengte kan chungah an sual hle si. An khuate chu a balin a thianghlim lo em em a, riahbukte lah a to u chuak hle bawk. Tlarsawm parukna atanga sawmhnihna. Tichuan zan a zin a, a theih hun hun leh kan mut a chhuah hun hun a muhil mai turin thu kan titlu ta a. Kan rilru ah chuan thil kan tisual nasa hle a ni tih min hrilh tu a bo lo. Tlar sawmhnih pakhatna atanga hnih ngan a boruak chu a lo inthlak danglam ta deuh a, phaizawl hmun nuam tak kan zu thleng ta a. Chutah chuanin vurte chu a lo tui ral ṭan mek a, tichuan hnim hring te, lui te te, thingkung pathum leh sakawr. Phaizawla lo tla te chu kan hmu a. Tar sawmhnih parukna aṭanga thum khatna. Chutichuan khual bukah chuan kan lut a, mite chu an lo ruiin pawisa an lo inthap nasa hlawm hle a. Kan thil hriat duhte chu kan han zawt a, amah erawh chu an lo hre lo va, chuti chuan an ni chu kalsanin an zin kawng chu kan chhunzawm a, tlai a lo nih chuan Bethlehem chu kan thleng ta a, kan za vai chuan kan hlim hle a ni. Tlar sawmthum pahnihna atanga thum rukna he ka thu hrilh che u hi hun rei tak kal ta a thil theng tawh a ni a, ka thlan tur chu ni se chuan khang ka thil tawnte kha ka tawng nawn leh vek duh ang. Mahse han dawn ve teh. Khazin kawng kan kalna kha thihna tawk turin nge nunna tawk turin kan kal ni? A dik alawm. Isua chu a piang ngei e. Tlar sawmthum pasarihna atanga sawmli pathumna. Nunna leh thihna chu ka thliar hrang thiam alawm. Amaherawh chu he nunna leh pian lehna hi thil danglam tak a ni. Natna hlirin a khat a. Kan thihna bul channa a ni bawk. Keimahnia mihring hlui chu thiin mi thar hlak in kan haw leh ta a. Kan ramah chuan mipui te chu an mak ta em em a. An Pathian lem te chu kan tan chuan thil mak leh awmze nei lo a ni. Kan lo chin chhan te pawh chu thil hau mai a lo ni ta a. Chutia a thara ka lo piang leh ta chu thihna reng ka hlau ta lo a ni. He poem ah hian imageries hi a tam em em a, a bik takin Christian poem a nih avangin biblical imageries hi a tam em em a, chungte chu ka rawn sawi dawn a ni. Pakhatna ah chuanin lui te luang nichin a kan sawi tawh kha a ni a, Kha kha nina a entir chu Kristian tradition a baptisma kan in chantir thin hi a ni a. A pahnihna ah chuan thing pathum kha a ni a. Kha kha nina a entir chu Isua an khen beh dawn a Kraws pathum lo awm kha a ni a. A nih loh pawhin ih The Holy Trinity kan tih. Kha a entir a ni. Imagery pathumna ah chuan sakawr var kha a ni a. Kha sakawr var in a a entir chu thupuan bu a hrilh lawk lo ni tawh. Sakawr var chunga chuang lo kal tur kha a ni. Imagery dang leh ah chuan khual buk chunga grape hrui lo zam kha a ni a. Kha khana a entir chu Isua in kei hi grape hrui tak ka ni a tih kha a ni. A dawt lehah chuanin silver tangka kha a ni a, Khakhana a entir chu Judah Iskariota kha a ni. Kan imagery tawp ber atan chuan Bel chhunga wine awm a ni a, he wine hi khualbu kan thlen laia an hmuh kha a ni. Chu chuan a entir chu Isuain inneihna a tui wine-a a chantir kha a ni. Thil dang pakhat kan hriat leh tur chu, he poem hi mi ṭhenkhat chuan TS Eliot-ana ama mimal harsatna a tarlanna poem niin an ngai a. Amah erawh chu a dik viau tho rualin he poem hi Kristianina a nuna harsatna a tawh chungchang te, chhandamna a zawnna kawnga harsatna a tawh chungchang sawina a ni zawk deuh mah a. Kan zin kawng bul channa chhandamna kan han zawng chu kan inchhirin harsa kan ti em em a. Kan nun hlui te kan ngai thin. Amaherawh chu eng emaw ni chenah chuan ngaiah te kan lo nei ve a. Ngaia kan neih velah chuan thlemna te kan lo tawk thin a ni. Amaherawh chu chung thlemna te chu Dozovin hma lam kan pan zel a nih chuanin kan tum ram Bethlehem chu kan thleng dawn a ni. Khati zawng kha vawina tan chuan ni se, ka video te milo en sak leh vangin ka lawm em em e.